il-kwestjonarju sa' riżultat, għan diskutu riżultat, il-riżultat ħarġet li eh, il-parteċipanti il-preferenza tagħhom kienet għal-forma għal-forma femminili dik bit-tarfa kien hemm 75 percentaġġ li jagħżlu l-forma mit-talba, kemm f'kuntest iżolat kif ukoll f'kuntest sentenzjali. Kulma kien hemm xi persentaġġ hawn, one percent, jiġifieri, bejn l-iżolat u s-sentenzjali, madankollu nstab li l-frekwenza mill-kuntest iżolat għall-kuntest sentenzjali naqset. Meta kien hemm għażla, Bejn it-tarfqa u t-tarftriċi ta' Feminin, il-parteċipanti fiż-żewġ kuntesti ppreferew l-iktar it-tarftriċi. Eżempju, jekk kelli ambaxxatur, ambaxxatur, ambaxxatriċi, ppreferew ambaxxatriċi, ppreferew awditriċi, iżda ma ppreferewx fil-każ ta' spettur, spettura, spettriċi, ppreferew iktar spettura milli spettriċi. Iktar A u essa, madankollu, f'kuntest iżolat taw iktar preferenza lit-tarf A, waqt li fil-kuntest sentenzjali taw iktar preferenza lit-tarf essa. Fil-kuntest sentenzjali, kemm meta ntgħażlet il-forma maskili u kemm meta ntgħażlet intgħażlet il-forma femminili, jiġifieri kemm meta ntgħażlet il-forma Surġent u kemm meta ntgħażlet il-forma Surġent, qed inġib eżempju b'Surġent għax l-oħrajn ukoll l-istess. Kemm meta ntgħażlet il-forma maskili u kemm meta ntgħażlet il-forma femminili, l-aġġettiv li jikkwalifika, jiġifieri l-aġġettiv ta' warajha, qabel mas-suġġett tas-sentenza, jiġifieri kelli surġent. Eżempju, surġent brava u surġenta brava. Ma tawniex, pereżempju, surġent bravu. Ta' kien hemm min għażilha imma li mhux uriet riżultat ħarġet fl-istudju li affettwat. Dawn l-erba' fatturi extralingwistiċi kienu s-sess, l-età, kif ġa semmejt, il-lokalità u l-kuntatt mal-Ingliż. B'mod ġenerali ħareġ li dawn l-erba' fatturi extralingwistiċi ma affettwawx l-għoti tal-ġens lin-nomi mistħarrġa. Issa ħa nagħtikom xi osservazzjonijiet li nnutajt jien. Is-sess, Is-sess, L-għażliet tal-parteċipanti rġiel u nisa kienu pjuttost simili iżda ħareġ li n-nisa ppreferew ftit iktar il-forma maskili tan-nom. Da punt importanti, in-nisa ppreferew iktar il-forma maskili. L-età, It-tendenzi bejn it-tliet gruppi, kelli bejn it-tmintax u l-ħamsa u għoxrin kif għadni kemm għedtilkom, 30 u 45 u 50 'il fuq, Kienu simili ħafna ta' xulxin, għalkemm dawk 'il fuq minn 50 sena ppreferew iktar il-forma mmarkata, dik tal-femminil. Fil-lokalità, ir-risposti ta' tliet gruppi kelli tal-lokalità kelli Għawdex, in-naħa ta' fuq ta' Malta u n-naħa ta' fuq hawn, in-naħa t'isfel ta' Malta. It-tliet gruppi li kelli kienu simili ħafna ta' xulxin, ma affettwax il-kuntatt mal-Ingliż lanqas, ma kienx hemm differenzi għaliex il-preferenza dejjem kienet għall-forma femminili. L-intervista, Dawn se jkunu interessanti għax l-intervisti meta għamilt intervisti kif differenti minn minn differenti minn ta' Angela Callus li li riedet il-forma riedet il-forma femminili. Riedu iktar il-forma maskili. Fil-Korp tal-Pulizija kemm surġenti, maġġuri u spetturi inforzaw li il-forma maskili aħna nużaw, baqgħu ġew. In-nies ta' barra jgħiduli hekk. Bdew jgħiduli, n-nies ta' barra li jiġu m'għandhomx x'jaqsmu jew mhumiex mitla ta' dal-qasam. Jgħiduli surġenta, spettura, imma min hu mitla tal-qasam, differenti minn kif għidt inti, jgħidli surġent, maġġur, spettur. Il-periti l-istess, il-presidenti l-istess, is-sindki l-istess u n-nutara l-istess. Ippreferew iktar il-forma maskili tal-lum. L-avukati, peress li kelli tliet forom, L-avukati kelli avukata, avukat, avukata u avukatessa. Qal ma nafx min semma ta' avukatessa, ma nafx xi ħadd mill-kelliema semma ta' avukatessa ħabba għal
l-avukatessa jiena ħsibt li iktar ppreferewha dawk li għadhom żgħar fl-età. Li għadhom żgħar fl-età ppreferew avukatessa. Qaluli kien hemm min qalli li fit-Taljan ġieli wkoll jgħidu dottoressa, allura nippreferu avukatessa. U kien hemm minnhom, jiġifieri lanqas tant avukat, avukatessa ma jagħmilx differenza. U l-inġiniera wkoll ippreferew iktar il-forma femminili tan-nom. Ħa nagħti xi ftit kwotazzjonijiet minn dak li ġbart jiena. Jiena dawn l-intervisti rekordjajthom u ktibthom, traskribejthom fit-tesi tiegħi. Ppreferew, għalfejn ppreferew, jippreferu l-forma maskili. Issa dawn in-nisa, għax dik, dik hi l-forma korretta ta' kif suppost tingħad. Il-forma femminili nħossha dispreġġjattiva. Jekk il-kariga għandha t-titlu ta' sindku, ma tgħidx sindka. Huma qed jgħidu li t-titlu tal-professjoni hija dak, hija dak, m'għandux għalfejn jinbidel għax inti mara jew raġel. Il-ġens, jekk hux is-sess, m'għandux għalfejn jiddetermina. Per eżempju, kunsillier ma jgħidulux kunsillier hu, qisu xi ħadd tal-ħabba kozz, poġġejnih hemm, poġġejnih hemm. Allura, sindka tiġi qisha interpretata bl-istess mod. Daw kif jaraw huma sewwa, il-forma femminili ddejjaqni, nippreferi spettur, qisek qed tgħid ma strudaxxa għax tara tara raġel issejjaħlu ma strudaxxu. Ma tagħmilx sens. Kien hemm oħra qaltli għalfejn għandna noqogħdu nagħmlu distinzjoni kif għadni kemm ngħid fuq il-post tax-xogħol. Nippreferi ngħidu li perit għaliex ma nixtieqx li fuq il-post tax-xogħol ikun hemm distinzjoni għax int mara u int raġel għax fl-aħħar mill-aħħar l-istess suq xogħol nagħmlu. Id-dawal fejn preferew il-forma raġunijiet għalfejn preferew il-forma femminili. Kien hemm għalija nippreferi Perita għax Perit toħloq ċertu konvinzjoni, u vera. Jiena s'issa meta jsaqsuni, għax in-nies isaqsuni, jekk hux Perit jew Perita ngħidilhom li suppost Perit. Però mbagħad, per eżempju, meta nċempel ngħidilhom jien jien għal Perit u pratikament jaħsbu li qed inċempel f'isem Perit raġel. Jekk jgħidu Presidenta, li jkunu jafu għal min qed jirreferu għax jekk jgħidu President ikun hemm ftit konfużjoni kif għadni u Inġiniera għax Inġiniera għax jiena ta' sess femminili bħalma hawn ħafna bil-maskil u l-femminil hekk għandu jkun dan. Di u bdiet tkellimni wara qaltli għax hemm tabbiba hemm tabib u tabbiba hemm segretarja kif għadhom kemm jgħidu segretarju u segretarja għalfejn dawn Inġinier u Inġiniera ma nagħmluhomx hekk ukoll. Il-konklużjoni minn dan mill-istudju li għamilt ħriġt li filwaqt li n-nies komuni jippreferu li jirreferu għal mara fi professjoni, xogħol jew kariga bil-forma femminili, dik immarkata għax dik insibu l-aħjar biex nindirizzaw, biex aħna niftehmu, in-nisa intervistati, dawk fi professjoni jew kariga, jippreferu li jiġu msejħa bil-forma maskili. Tajjeb li nixtieq li. L-istudju tiegħi kien iktar iffukat fuq kif in-nies in-nies komuni jippreferu jiġu żgħir. Għalhekk ħadt ftit, imma tajjeb li jsir studju iktar usa', iktar vast, li jieħu iktar professjonijiet, iktar u iktar kull f'kull professjoni jkun hemm iktar parteċipanti.